Här President, Kolleeginnen a Kolleegen, Geoblocking ass eppes, wat mer alleguerte kennen, wa mer op gréisser Plattforme ginn a mir gesinn e Smiley mam Mond no ënnen, deen eis seet, Dëse Video ass an Ärem Land net disponibel. Geoblocking ass dat, wat heescht, datt mer den App Storen vu quasi all Handyshiersteller verschidden Appen zu Lëtzebuerg net erofluede kënne. Geoblocking ass awer och, an dat gouf virdru schonn erwähnt, wann ech jee no Lännerastellung am Ausland net akafe kann. Grondsätzlech ass Geoblocking. Eppes, wat an engem gemeinsamen Europa keng Plaz huet. Datt dëse Projet u sech just d'Strofe reegelt, déi kënne genotzt ginn, wann der elo ee sech net un déi ganz wéineg Reegelen, déi et am Ament um Marché ginn, hält, ass fir eis, net wäit genuch, an dat ass och an der Kommissioun, mengen ech, op quasi Eestëmmegkeet getraff, datt et méi wäit misst goen. A mir musse méi wäit goen, well grad Lëtzebuerg ass mat sengem klenge Marché intérieur drop ugewisen, datt eis Konsumente kënnen am europäeschen Ausland fräi an ouni Diskriminatioun akafen. Et kann net sinn, datt ech fir deen nämmlechte Produit, en ënnerschiddleche Präis bezuelen, ob ech en dëssäits oder der anerer Säit vun der Musel bestellen. Et kann net sinn, datt an engem gemeinsamen Europa et nach ëmmer digital Produite ginn, ech schwätze mol nach net vun de physesche Produiten, mee digital Produiten, déi net kënnen iwwer eng Grenz transportéiert ginn. Den Internet kennt keng Grenzen, mee eng Rëtsch Fournisseure vun digitale Léisungen denken nach ëmmer am Etat nation, als géif den Internet bemol matzen an der Musel ophalen an en aneren Internet ugoen. Et ass esou lächerlech, datt et u sech keng Wierder dofir gëtt, datt dat Ganzt 2019 nach ëmmer Bestand huet, datt mer zwar vun engem eenheetleche Marché schwätzen, vum Marché unique schwätzen, och vum Digital Single Market, wat e grousst Thema vun der leschter Kommissioun war, an trotzdeem nach ëmmer de kräischende Smiley gesinn, deen eis seet, Dëse Video kanns du zu Lëtzebuerg net kucken. Wee schonn enker gereest ass an ënnerwee probéiert huet, esouguer Videoen ze kucken, déi en zu Lëtzebuerg ugefaangen huet, kritt no e puer Sekonnen, wann en am Ausland ass, gesot, Hei gëtt et en net. Et geet also net nëmmen an déi eng Richtung, datt mir Saachen net kënne kucken, déi een am Ausland ka kucken, et geet och genau ëmgedréint. Dat heescht, deen Geoblocking ass net e Problem, dee just no bannen, mee och eraus gëllt. Mir brauchen also hei net nëmme schéi Wieder, mir brauchen net nëmmen Outile fir déi lasch Regeln, déi mer elo hunn, ze bestrofen, mee mir bräichte vill méi staark Regeln. Mir bräichten e richtige Marché unique fir digital, mee och fir physesch Gidder. Deementspriechend bedauere mer, datt dës Jo, Här Bodry, mir bedauern, datt dëse Projet net wäit genuch geet. Ech kann och kräischen, Här Di Bartolomeo, wann Der dat mengt. De Problem ass, ech muss bei deem heite Projet, u sech laachen driwwer, datt mer iwwerhaapt nach ëmmer iwwer esou eppes diskutéieren. Mir sinn 2019, mir sinn esou wäit komm an der EU, an der Integratioun. Fir Banke ginn et keng Grenzen, mee fir Videoe ginn et nach ëmmer Grenzen. Dat ass e Problem, dat musse mer ugoen. Deen heite Projet, déi heiten Transpositioun ass e klenge, butzege Schrëtt. Et kéint een littéralement Quantesprong soen, well eng Quant mécht e minimale Sprong vun net emol engem Millimeter. A genau dat ass dat heiten, et ass e minimale Progrès. Mir brauche vill méi. Nichtsdestotrotz sollt een dem Progrès net am Wee stoen, an dofir wäerte mer dëse Projet matdroen. Sou, merci.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert.